Aniso nkura nipasu kɔnkɔnsa no a mekeka yɛ aka kontompo, anibrɛ, awaresɛeɛ, nsabono no, nnaadaa akoma, asisi akoma, mmeranteɛ a modaadaa mmaayewa ne wɔn da, akorɔmfoɔ a motwe sekan, agye amanfoɔ mmɔbɔɔfoɔ, asɔɔfie asaman, mo a monom wii, framɔɔfoɔ, Monhwɛ yie, ɛda no ɔse n'anionyam mu bɛbɔ no sɛ gyata paa. Mona bɔfoɔ.
Wode w'ani so w'ani ayɛ hɛlɛtɛ yɛ kɛ sɛ wohyɛ mantam hɔ na wohu nwusie. Hmm? Wompa dwen nsakyera. Aberanteɛ nuonyamfoɔ ho fɛfɛɛfɛ. Hwɛ nneɛma Satan yɛ woɔ. Ah, wonyɛ kusie nso. Wonyɛ kusie o, papa. Dabi da. Wonyɛ kusie.
Dabi da. Ani ɛbɔ gya. Oo, ne w'ani nyinaa yɛ, woyɛ gangster. Ɛberɛ bi ba a, Wɔso onipa ba no. Mm, de n'agya animuonyam.
Ɛde n'agya animuonyam.
Ne n'abɔfoɔ na bɛba. Awurade animuonyam papa nye yize so obetumi agyina no. Dabi da. Awurade animuonyam. Nye yize. Mo sɛ ntumi ayɛ dɛ a a anyina. Wɔsi abira mununkum kura ewura asɔrdan mu no. Mm. Wɔsi asɔfoɔ mpo ntumi anguna hɔ. Mm. Ɛnti sɛ Elia. Anhu Awurade, na mpo ɔkɔ no ahum ne mmepɔ nyinaa mɛmɛ ntutu ya. Mm. Ɛda hɔ aba na ɛyɛ ne bene dan deɛ sista, brother, papa, ɛnyɛ yize. Ɛnɛ ɛyɛ adɔm berɛ, ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ berɛ. Sɛ ɔbɛsa kyerɛ w'adwen na ɔde Kristo akyi na ɔpa ho akyi a, nhyɛ ne ɔkra. Asɔfoɔ, mompa mo ho akyi wate. Ah. Pa ho akyi. Toro nkyerɛkyerɛ no adɔɔso.
Atoro nkyerɛkyerɛ no adɔɔso.
Ɛɛ, adiifoɔ, mompa mo ho akyi. ɛnso ɛ wonhu hwee nka o ɛnka sɛ wohu biribi wonhu hwee nka ɛnkyerɛkyerɛ no abɛkɔ so deliverance yes ɛnkyerɛkyerɛ papa no mesi ɛno abɛyɛ akra ho nsɛnkyerɛni
ɛnkɔyɛ te sɛ ane mahu wei mahu wei ɛnkɔtɔ nsuo bolofoɔ ne hwanhwan ɔsua kɔkɔ ɛnkɔsia tuntum wode aseɛ yɛma wakwankyɛ fa sɛmina kɔka wei ho ne wei ayɛ yie monware ɔkra no yes ɛno mo na ehia yes ɔsɛ no obetua onipa biara ka sɛdeɛ ɛba a wɔba no obetua onipa biara ka tie ne yie sɛdeɛ ne ne yɔ ɛteɛ wɔn sɛ ɔkaa sɛ deɛ ɔresesa ne kra a ɔde ne kra yɛ dɛn ɛma wiase mhm. ɛne deɛ ɔde ne kra ma awurade ɛma yesu bɛtua obi aka ɛnde ɛda no saa nnipa mmienu wei ɔbɛtua obi aka sɛdeɛ ne niyɛ ɛteɛ sɛdeɛ nnipa ne yɛ yɛka ne yɛ a sista bi a wɔnte aseɛ wobɛka sɛ me ne yɛ ne sɛ behavior suban sɛdeɛ wosi nante sɛdeɛ wosi drɔse sɛdeɛ wosi kasa wɔnsɛ w'ano kasa nyɛ sɔre adi amanfoɔ atam
wobufuo a na twa amanfoɔ wɔ fie hɔ obi antumi nfa owura baako yɛ nnuane mu ɛnso wokɔ assemblies wokɔ church of christ kɔ methodist woyɛ pentecostal wokɔ cac hmm. wano kasa nyɛ fifty words woyɛ aberante a woto maa ho hwɛ ne yie ka behavior ɛno no hmm. yes daily life
Ɛnnɛ anwummerɛ yi, wɔse sɛnea onipa ne yɛ yɛ dɛn ɛteɛ, wobɛtua obi aka. Mebisa wo, sɛn na osuban ɛteɛ? Ɛte sɛn?
Ogye nnwom. Ɔse hmm? ɛte sɛn? Hmm, sɛ owura fi ho a, sɛ owura fi ho a, meka no mabisa sɛ suban no te sɛn? Ɛyɛ Kristo deɛ bi. Sista wɔn nso ama ahosoɔ, wako ano gɔn atete wɔn ntɔnwi nyinaa to agu. Wonsa Christ o. Yɛbi da.
Wo develop the habit of satanic. Hwɛ ni yɛ satan ɔyɛ daadaafoɔ. Wo wo di list ɔba mu ayɛ la. Bɛwia wo. Bɛwia w'adwen bɛwia w'akoma. Ɔsɛ onipa ba no ɛbɛba n'ani onyam. Yɛnim sɛ ɛbi a ɛna yɛn kɔ de ɔbɛba. Ɛsɛ ɔba a ɛhe ano nipa ɔbɛtena. ɛdi ɔnwomtoni bi ka asɛm ni ɔsɛ sɛ ɛdɔ ne ɛfrɛ wa dɔ ne bom ne ɛfrɛ wa mm. akonta bɛn ana bɛbuo mm. akonta sɛn na bɛbuo
na ɛda no ahoboa bɛn ana brada wayɛ sista wayɛ wɔn nsa bɛdi waboaboa baagi ano wobɛ fam anwummerɛ yi o wobɛkɔ awɔ mpea mm, awɔ sia awɔ sia ɔsɛdeɛ ndeɛ saa berɛ yɛ ka wokɔ kalas bae ayɛ papa mmeranteɛ ɛni o ɛnɛ deɛ satan wia mmeranteɛ no youthful age because wonim sɛ wodu panimfie no a wo no wo ho nhyɛ da nyɛ yɛ biara nti wɔwia mmeranteɛ no ɛnsa wabobɔ amanfoɔ bɛbrɛ abobɔ wɔn Asom asomdie a woyɛ aberanteɛ na wotie me wonyɛ wɔbaa wabɔ wasom asomdie a ah. sakyera yi kɔfa amalikafoɔ so ba kankankan hmm. hmm. wode aseɛ hmm. ana ɔde te hɔ wompaa ho akyi tɔ pornographic film yɛahyɛ daa mu ne mmerɛ da mo a motie nwomfo bɔ nwomfo mo nsakyera mmɛdi me dwa no ɛnyɛ nwom pa wontɔn hwee wansɛ ɛsi a aseɛ kyerɛ sɛ wotɔn ho na wasesɛ ɔmpaku ade agu wo bo so apɛ kora so bi atom wommɛdi me dwa na wonam satan bɛtɔw ɔbɛtɔw de wakɔgyam
ahohombɔne bɛtɔw ade woayɛ neɛ ɔpɛ ɛnɛ anwummerɛ yi ma christ ntɔw wate

Ɔsɛ mo nhwɛ awurade ɛbere a edi bere a wɔn kwan wɔ ɛnna yi hwehwɛ awurade mmerante a mo tie ɛnna nwumire a mo gyina saman a mo gyina mɔnten mu ha a mo kɔba mo kɔba mo nhwɛ awurade na mo nya kalas baa na mmaa na mo hwɛ wɔn esi a bebree gyina wɔn wɔn wɔn twɛn sɛ mmaa bi a wɔn wɔn akeka sie ɛbɛba na wɔn wɔn afa sum wɔn wɔn ti aseɛ.
wɔsɛ hwehwɛ awurade mm, ɛberɛ a wɔn ohun no nti woka the book of ecclesiastes a mm. ɔbɛka no hɔ 12 ansa kae wobɔfoɔ mmeranteberɛ wɔse kae wobɔfoɔ wɔ mmeranteberɛ mu ɛwɔ mmeranteberɛ mu bɔne no adu kae wobɔfoɔ saa ɛnyɛ sɛ bi a aberante a wadi 12 years ntumi nwu o hwɛ na nanu sɛ suma nso kɔɔ yɛ awowo wokyɛn hwan wobɛtumi awu dan

ɛyɛ ɔsɛeɛ ntade bɔne sintidua adwaman kɔnkɔnsa hmm? wesewese nitan akoma awurade bra bɛsiesie m'akoma hmm.
ɔsɛ ma ɔbɔne ɛna ne ne kwan nya ma ɔbɔnefoɔ na ne deɛ ne kwan nya ne kwan nya saa na onipa wuo ɛna ne n'adwene nya ɔse adeɛ a ɛdi wo nya bɔnefoɔ hmm. da ne w'adwene firi ho sɔfiri ho ɔnsane mmerɛ awurade nkyɛn obi a ɔyɛ nipa huhuo dane w'akwan ɛfiri saa ahuhu nneɛma no na wɔnsane mmerɛ awurade nkyɛn na wowie a bra awurade nkyɛn saa na ne yam na awurade yam bɛyɛ dɛn ɛhyehye no ma ɛnti ɛberɛ yi papa sɔfo awurade yam hyehye ne sɛ sɛdeɛ wɔsiesiesie gya no Ah, ɔmpɛ sɛ ɔdi. Ɔmpɛ sɛ ɔdi pa bi abɛkum. Mm. Ɛdu kan Peter nwoma na ah. ɔkan sɛ Awurade mm, ne bo ne bo dwo kyɛre mm, na ɔmpɛ sɛ onipa bi abɛwu ne bɔne mu. Na mmom nipa adwen sakyera. Na ba adwen sakyera mu ansa. Ana ɔyɛ dɛ ɔpɛ.
Ɛnti ɛnyɛ sɛ Awurade maa yɛ o. Ah, brother. O de ɔpɛ awu hwɛ. Na bɛhu sɛ Awurade aba ma wo. Bɛte w'ani no. Hmm. Na wɔkɔ wohu baabi a wɔkɔ. Tena temuo paa. Hmm. Papa, nnipa wu a, mm. ana wɔte voice. Saa. Ɛbadwo deɛ nie.
Mm. Saa bere bɔnsɛm asisi nnipa bebree aso. Paa. Ɛbere nnipa bɛwuo no, mm, ana ne kra kɔ no, ana ɔbɛte voice paa, wayela, wokɔgyem, wokɔ heaven. Ɛndeɛ ba saa afei no wontumi no turn back wontumi mmɔ w'akyi biom ana ntumi nkɔ anim so biom wawie mehu yɛ anka ɛnyɛ yie ɛnyɛ yie bi ni hɔ ɛn bra me sista me maame papa adeɛ da me na aka woɔ fa na aka woɔ loto na aka woɔ bato nya aboterɛ fa ahoma kristo ɔse hwehwɛ awurade na pa ho akyi na ɔbɛgye wo mm, na ne yam bɛhyehye no ama wo ɔse ne ne nyankopɔn nkyɛn ɔse ɛne ne nyankopɔn nkyɛn na ne fafiri a wɔde bɛfiri dɔɔso ɔse na ne fafiri ɔde yɛ dɛn ɛbɛfiri ɛnti sɛ ɛnɛ nwummerɛ yi menim bɔne a wodi mu nanso sɛ nka wonyi wo no afa sɛmpa yi ah. na ɔka kyerɛ sɛ awurade mhm. meyɛ de bɔyɛni awurade sakyera me gye me mhm. fakyɛ me mhm. na menyɛ bie mu a ah. bible sɛ awurade de bɛfiri wo wayɛ dɛ wayi wafiri hɔ hwɛ ɔde nneɛma bebree afiri ɛno ahwɛ ah. adeɛ bi a wokɔyɛɛ ɛnɛ ɔda so te asɛ nyɛ o wabi ti awurade wometi no ka wo sɛ owuo nanso ɔhwɛ adom ɛdɔɔsoɔ ɛne agya no a wɔde bɛhyɛ abɔnefoɔ no a ɛyɛ very tormentful ah. woanhwɛ yie a wokɔ gyam a ɛmmoa wo ɛnɛ anwummerɛ yi fa kristo sɛ ɔkra no agye nkwa ɛnɛ anwummerɛ yi gye kristo di ɛnɛ anwummerɛ yi yɛ nokɔfoɔ ma yesu ɛnɛ anwummerɛ yi paa ho akyi na adeɛ biara ɛkura wo a awurade ɛmpɛ no sista totwene ebia brɔda woyɛ masturbation sista wode nneɛma hyehyɛ wo ho a awurade akyiwadeɛ nko a ne kura wɔ ah. yi wo ho ɛyɛ dɛ ɛfiri mu na ɛda no opie na ne ɔnya mu a onipa anyɛ ɔyera ba papa as chapter 17 yɛnka 29 no ɛba no ɛnyimu ɛyɛ aduonu nkono no ɛde ɛba no sɛ as chapter 17 verse number 29 down ɛtifi asɛm ɔse paulo asɛnka wɔ arepago paulo asɛnka ɛwɔ arepago Ae, na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti. Wɔse yɛ, yɛyɛ Nyame abusua. Saa. Ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ. Ɛnti obiara a wɔnim sɛ wɔyɛ Kristo abusua no, mm, ɛni kwan sɛ wɔsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ, ne tebea te sɛ, eh, sika, sika, anaa dwetɛ, anaa dwetɛ, anaa ɔboɔ, anaa ɔboɔ, adwini a onipa de ne nyansa, anaa deɛ biara a onipa de ne nsa yɛ. He was talking about. Ah. yɛka ne sɛ mm. abosomsom saa ne teɛ nneɛma ne nipa de wɔn ɛne nneɛma nipa de wɔn ani ato soɔ ɛde wɔn ho ayɛ dɛ akɔtwe sɛ ɛyɛ ahoɔden ɛna ɛbɛboa wɔn ama wɔawie pɛyɛ ɛna ɛbɛma wɔn ho ayɛ fɛ na wakeka kadikadi basaa sista broda adɛn ne de som nyame de som nyame wɔsɛ nyame wɔn te saa dabi da hmm. Ne saa nti. Ne saa nti. Onyankopɔn abu n'ani agu mmere ahodoɔ. Nyame abu n'ani agu mmere ahodoɔ. A ɔnni no so. A nnipa ne nnipa nnim sɛ ɛyɛ bɔne. Saa. Wei meyɛ bɔne. Ebia mekeka me nsa a. Ɛnyɛ. Me me me me nhyɛ so me nsa a. Mede wig ɛtoa me tiri so a. Anaa metwe me ti a. Ɛyɛ bɔne. Sista ɛyɛ bɔne. Ɛyɛ akyiwadeɛ. Akyiwadeɛ. Yes. Wompaa ho akyi woyɛ saa a wompaa ho akyi. Fi asɔredan mu kɔ a. wɔsi na afei deɛ na afei deɛ wɔhyɛ nipa a ɔwɔ mmaa nyinaa wɔhyɛ nipa biara a ɔwɔ mmaa nyinaa wagye wɔn kristo adiɛ ɔwɔ mmaa nyinaa ɔwɔ mmaa nyinaa sɛ ɔnsakyera wɔn adwene wɔn nsakyera wɔn adwene n'adwene efiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ sakyera wadwene o saa brada sakyera wadwene paa ɛna dan mesi ayɛ dɛ ayɛ yie adɔɔso sakyera da biara ɔbit dada ma saa hmm. dada mɛma saa di wɔn sika di sista ɛnum da nso o ɛnkyɛ ne owu atoa o. ɛne na akɔgye kwasi mɛnsɛ sika a ee wafa ho adi a wafa ho adi a yoo yɛaprɛ mpɛ deɛ ɔnfa nkyɛw ɔmfa nkyɛw sɛs ɔdi aseɛ yes wamfa so no wanna a bɛhwe wasoma pira wo si bi tu ɛna duabɔ bɛnya wo Ɛbɛbɛ wo. ɛne na atane obi kunu ho a ee deɛ ɔdi ka kɔgye yɛ ebia sista no Yoo. ɛde kyerɛ wa ɛda bi ba a wobɛkɔ nkurɔfoɔ yi baabi a abosomfoɔ no wɔ no wafu bɛyɛ sɛ yi sakyera mo a motane amanfoɔ kunu mu hɔ fa manfoɔ yere wode wo kaa nananom wode aseɛ asammerɛ maafoɔ no ateamefoɔ we nkɔla nketewa sakyera ɛfiri sɛ wayi da bi ato hɔ ɛfiri sɛ wayi da bi ato hɔ a wɔnam ɔbarima bi a wɔnam ɔbarima a wɔyi n'asi wɔ so ɔbarima na ɔsiesie wɔyi n'asi wɔ atɛn tenenee saa ɔbarima no bɛbu nipa atɛn tenenee mu nti ɛma wo sɔfoɔ nka nkyerɛ sɛ awurade

Fat yagye Kristo di. Yes, nipa nyinaa. Nipa biara nye Kristo di. Nipa nyinaa. Clement gye Kristo di. Nipa nyinaa. Obiara bosomsom ni. Ngye Kristo di. Fa n'akwan ɛso. Yes. Bɔ ne bra ne bi. Amen. Wọ́n ti ase. Amen. Ẹnna ẹ̀yìnmúlẹ̀ yìí pa ho ẹ̀kyi. Amen. Ẹ ẹ̀bùsùá apam ẹ̀bùsùá ne yẹ amamrẹ yẹ nana amamrẹ. Twẹ́n. awurade nhyira wo ɔnom wo ɔma agyidie kɛseɛ ɔma ahobraseɛ ne ɔsɛtie ɛhohom abɛtumi ne awurade adi ananteɛ papa bɔ mpa yɛ yɛda wase wura kristo sɛ ɛne da yi so wadom mo ma ɛne wo nsɛm yɛda wase nsɛm a ɔma no aso so sɛ bosuo wura sɛ bɛyɛ a wɔka no difo adze angom sɛ wasɛm ba a ɛma kwa ɛbɛyɛ deɛ nti a wosoma asɛm no wura deɛ nti a wosoma asɛm no yɛsrɛ pa sɛ sɛm no tumi ɛni akyiri hyɛ wɔn mu nya mu asɛm no mu na ɔma yɛn nso yɛnkɔ so nhyɛ wo animuonyam. Yesu din mu ne yɛbɔ mpaeɛ, w'adom a ɛnsa da nti, amen.